Җыелышып алар безгә киләләр и. Шулкадәр. Шундый интересный итеп утыралар и. Менә кем ничек, кем ничек эшләгән, кем ничек уздырган менә бу атналарны. Тебе Әйе.
как кажется, тогда душевнее вот были люди? Ну да, кешеләр бик тә Берсен-берсе уважать итәләр и бик внимательный иде. Бик внимательный иде. Әйе. Хәзер бөтенләй башкача бит. Үзгәрде, үзгәрде хәзер. Заманадан түгел инде ул. Заманага бер нәрсә булмаган, безнең әби әйтә торган ди. Заманага бер нәрсә булмаган кызым. Чыгасы ягыннан кояш чыга, батасы ягыннан бата. Кеше, кеше. Кеше үзгәрде, кеше шундый нигә әйләнде дип, кешеләрдә элек инде ул җаным. Әгәр дә берәрсе авырсамы, ага, нинди генә, синең нинди ашыйсы килгән әйберең юкмы? Неме дип, тиз генә пешереп алып килерләр, ие. Хәлеңне беләләр, ие, хәлеңне. Ие. Әйтеп, Ай, авырып ята икән ул кеше. Ничек без аның янына бармыйча калырга? М-м. Ә хәзер юк бит ул. Шуда күршесе дә керми, ни да, не то что. Күрше дә керми синең хәлеңне белергә. Ят шунда үзеңчә. Ие. И туганнар да хәзер бит инде читләш, читләшә башлады теге. Аралашу кимеде. Әйе, бик кимеде кызым аралашу, ярдәмләшү, аралашу. Или ул дин белән бәйләнгән иде микән элек? Ну, хәзер дә дин бик үсеп бара инде ул. Бигрәк тә хәзер яшьләр арасында да бит. Менә шундый яшьләр или алар для формы өчен генә носить итәләр микән ул әйберләрне? Особенно яшь ханымнар, ниләр. Әйе. Э, ул бит ул ихлас күңелдән булырга тиеш. Барсын ихластан. Кешегә мәгәләмәләреңне үзгәртергә тиеш. Әйе, бернинди. Әгәр дә син чынлап та дин тотасың икән, дин тотасың икән. Кешедә бик зур үзгәреш булырга тиеш. Ә болай гына теге, әйдә, намаз вакыты җитте, физкультура ясап алыйк әле, итеп, дип кенә түгел. Вакытны утырып кына түгел. Беренче чиратта изгелекләр эшләү. Изгелек эшләргә кирәк кешегә күбрәк. Яхшылык, изгелек, яхшы мөгаләмә. Я барсын. Ул безнең чорда бик киң җәелгән иде, конечно. Кеше бер-берсен бик тиз или аңлыйлар, или алар. Күңеле ача торган ягы инде. Җырлап, биеп, итеп, чистый менә ял буладыр ул. Ял буладыр. От души. Җырлыйсың. Инде әнә дәвәт ул. Гармун уйныйдыр я. Шуңа барсың да биисе киләдер я аннан соң. Гармунчы булгач бит инде. Алар безгә җыелырга бик яраталар.

Тизрәк кушылырга гына тора, кушылалар я. Общий җырлаулар, общийник. Шунда җырлар да өйрәнелә инде. Теге искеләрен җырлагач, аннан яңаларын да җырлыйсы килә бит инде. Өйрәнә торган йыр, өйрәнеп, песяне теге җырлар китабы чыгара башлалар, алардан өйрәнеп боларны барысын. Бик тә күңелле уздырадыр, я бу ял көннәрен дип әйтәм. А ты же часто запивала и вот была на вот это ответственное же э, э, э, эш такой, да? Иә, шулай, шулай, иә.
Мин инде гел шул башлап җырларга яратадыр иә. Башлап җырлагач башка кешеләрдән кушылалар иә.

Сөйләүләр китәдер ие сөйләшәләр инде барысы да. Кем нәрсә интересный белә, акыллар сөйләр. Күңел ашадыр ек шулай. Шундай ие җаны. Интересно. Тамак китте. Тамак китте. Хәзер